Diolch bawb am ymuno ni ar gyfer dadl fawr podlediad Craffu 360. Rydym yn union wythnos i ffwrdd o'n o etholiad y Senedd a mi wedi bod yn bimp wythnos hir dwi'n siŵr i'r ymgeiswyr sydd wedi bod hyd a lled y wlad yn ymgyrchu a dyn ni ar drothwy newidiadau hanesyddol o ran maint y Senedd lle fydd 96 aelod am y tro cyntaf yn dychwelyd i'r Bae. So mi o'n teimlo bod yna lot, oedd y lawer yn y fantol y tro hwn, a hynny o um, safbwynt diwygio ond hefyd lle ydy ni fel gwlad a fel cenedl. A yn y sgwrs genedlaethol da ni'n gael, mae o'n dueddol i ganolbwyntio ar y faterion craidd ein hoes, mae geis y gwasanaeth iechyd ac addysg. Ond heddiw, da ni am drio pori drwy cynllunio'r pleidiau ar gyfer y iaith Gymraeg, y diwylliannau a'r celfyddydau, pethau sydd ella ar yr ymylon yn yr sgwrs genedlaethol, yn pethau sy'n bwysig iawn i ni yma yng Nghymru. A, ac yn ymuno fi um, ar gyfer yr adl, mae gennym ni Tom Giffard o'r Ceidwadwyr Cymreig sy'n sefyll yn gwyr Abertawe. Mae gennym ni Dawn Evans o Lafur Cymru sy'n sefyll yn Sir Gaerfyrddin. Mae Rowlands o Blaid Cymru sy'n sefyll yn Bangor Cymru Môn. A wedyn o Plaid Werdd Cymru, Tessa Marshall sy'n sefyll yng Nghaerdydd Penarth, ac o Reform UK, Robert Thomas sydd yn sefyll yng Nghaerdydd Penarth hefyd. Um, roedd na gais i Democratiaid Rhydfydol ymuno, ond dyna neb ar gael. Felly, ia, croeso bawb, a nawn ni fynd syth i fewn i'r cwestiwn agoriadol, oherwydd da ni wedi clywed lot, fel ni'n sôn, am eich cynlluniau chi o ran gwasanaethau cyhoeddus. So, arian sy'n debyg o gael glus nodi ring fenced i'r um, gwasanaethau yna. A mae hynny'n llan yn rhywbeth sy'n derbyniol, rhywbeth sy'n ganiataol, a rhywbeth bydd yn digwydd. Ond beth da ni wedi weld o'r dadansoddiad o'ch manifestos chi gan y fel ni'n drafod yr IFS, ond hefyd gan Canolfan Llywodraethiant Cymru, di bod na bod yn rhaid gweld toriadau yn rhywle i ariannu eich cynlluniau chi. Um, a efallai na i ddod i mai'r gyntaf o hwn o ran Plaid Cymru. Um, oes na, da chi'n neud addewid na fydd toriadau'n dod ar gyfer pethau, prosiectau sy'n ymwneud â'r Gymraeg, y diwylliannau'r celfyddydau, er mwyn ariannu stwff fel y 400 miliwn sydd ei angen i fynd i fewn i'ch cynllun gofal plant. A dwi'n meddwl be 'da ni 'di ddeud yn yn maniffesto ni ydi o ran y y celfyddyda yym 'da ni isio sicrhau bod cyllid diwylliant a celfyddyda yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn yym dros dymor nesa' Senedd. mae ar lefel hynod o isel ar hyn o bryd ac o ran y Gymraeg mae... beth sy'n bwysig ydy bod o'n rhan... bod o yn rhywbeth sydd yn gwreiddiol ar draws pob maes polisi e, gofal, yn cynnig gofal plant ni, gwas, e, gwasanaethau iechyd, mae o'n hynod o bwysig. Dyna ni'n mynd i fod yn um, gweithredu o fewn, os ydyn ni mewn llywodraeth, gweithredu o fewn uh, cyllideb heriol, ond dyna ni'n uchelgeisiol um, ac mae modd um, edrych ar gyllideb mewn ffordd wahanol yy i yr yr hyn ma' Llywodraeth Lafur wedi wneud yr yy mewn Llywodraeth ers 27 mlynedd. A t'wod, ella nawn ni roi y pwynt yna i Dawn o ran ella ella ceisio adeiladu ar um, yr uh, cyllid sydd yna'n barod ar gyfer y meysydd yma. Ydy hynny'n rhywbeth da chi eisiau weld yn digwydd? O wrth gwrs yn yn sicir 'dyn ni isie yy cryfhau y darpariaeth ar gyfer yy celfyddydau a ac ar gyfer yr iaith Gymra'g. Ma' raid i ni fod yn realistig o'r sefyllfa economaidd yy 'dyn ni yn yy ynddo yn hyn o bryd yym a 'dyn ni'n gwbod hefyd ma' raid i ni cyd-bwyso yr angen i cadw a chynnal costau byw i lawr gyda'r angen i ddarparu ar gyfer yr iaith ar gyfer celfyddydau felly 'dyn ni yn yy realistig am hynny ond yym hefyd yn uchelgeisiol oherwydd beth 'dyn ni isie neud fan 'yn yw nid jyst yn yn ffocysu ar yy yr yr darparieth yym ymestyn y darparieth on' yy o- i fod yn onest i wella ar yr ansawdd y darparieth hynny yym ac fyswn i'n troi 'na rei- siarad amdan yr iaith Gymra'g ch'mod, ni wedi yym wrth gwrs ma' pawb yn gwbod bo' ni'n uchelgeisiol gyda'r niferoedd y bobol i yn siarad Cymra'g erbyn dau ddeg a phum deg ond be' sy'n bwysig efyd yw bod pobol yn defnyddio'r Gymra'g a defnyddio'r Gymra'g yn y celfyddyde. Ond licen i fyn' nôl at y pwynt yym o'dd Mair yn dweud am y yym y ffaith bod nhw yn uchelgeisiol gyda'r yy yr yy gwariant ar gyfer um, gofal plant, chymod, sut mae'r pwysoli yr, yr arian mowr sydd bydd angen i roi gofal plant i bob plentyn a yr, yr angen, a'r, a'r go, well, gobaith i ymestyn a'r darpariaeth ar gyfer y celfyddydau, sut maen nhw'n mynd i wneud hynny, achos y reality o uh, reoli mewn, mewn llywodraeth yw mae rhaid i chi pwyso a mesur beth sydd gan fyny. So, felly, sut bydden nhw'n neud ni, dwi ddim yn, yn siŵr. Wel, da chi hefyd yn deud da chi eisiau ymestyn y cynnig, ella ddim i'r um, er un uh, raddfa o ran oriau um, erbyn diwedd y Senedd am y Plaid Cymru'n ddeud, ond da chi yn cynllunio gwneud hynny, mae hynny'n mynd i gosi arian, ella ddim gymaint o 400 miliwn y flwyddyn, ond... Ydy, ond wrth gam, ch'mod, dyna'r gwahanieth yw yy yy wrth wneud pethe'n cam wrth gam, mae e'n realistig, mae e'n cynaladwy, mae e'n fforddiadwy i fod yn onest. A dyna'n union Ond... dyn ni'n bwriadu wneud efo'r cynllun gofal plant ydy e, wneud o phased, e, phasio fo mewn, dyn ni, dyma'n mynd i gyd digwydd dros nos, a mae rhaid gweithio efo'r gweithlu e, a'r gweithlu Cymraeg er mwyn cynnig yr, yr, yr gofal plant hynny drwy gyfrwng Gymraeg hefyd i rieni, i rieni a phlant. Ia. A ella jyst i ddod yn ôl, jyst yn dod yn sydyn, o ran y gwariant da ni wedi weld o dan yr 27 mlynedd o Lywodraeth Lafur yn, yn y Senedd, da ni wedi gweld tywed, gwariant ar wasanaethau diwylliannol, a mae hwnnw 2022. Dim ond y, y gwlad y groeg yn Ewrop sy'n gwario llai na Cymru y pen. So, da ni'n gwario 69 pins 98 um, y pen yma yng Nghymru o ran yr ystadegau yma, cymharu efo 26 pint 29 yn y groeg, a wedyn y cyfartaledd y Deunau Unedig ydy 91 pint a 12 ceiniog. Tywed, y cwestiwn fyma di, da chi yn uchelgeisio fel lot o'r hyn da chi'n dweud yn eich manifesto chi o ran be, y 4 biliwn sy'n mynd i fynd ar gyfer y ddau ysbyty newydd yma a adeiladu a adnewyddu ysbyty Meilor yn Wrexham hefyd. Ond da chi wedi dangos tywed, dros y cyfnod, da chi ddim hynod yn barod i, i gyrraedd uh, yr lefel mae um, mae uh, lefel cyfartaledd ar draws y Deunau Unedig ar gyfer gwariant yn yr uh, meysydd yna. A, a byddwn ni yn cyfadde, dyn ni wedi gorfod torri lawr ar yr arian sydd wedi bod yn cael ei rhoi i'r cerfyddydau. A mae hynny oherwydd, dyn ni, o'n i ond wedi cael, wedi bron i 15 mlynedd, o austerity. Dwi'n gwybod bod pobl ddim eisiau clywed hynny, ond y gwir amdani, beth oedd austerity oedd torri nôl a torri nôl a torri nôl. Mae pandem- mae'r pandemig wedi effeithio, mae Brexit wedi effeithio, ond hoffwn ni atgoffa pobl fan hyn, wnaethon ni um, helpu uh, gyda gwariant o 26 miliwn ar gyfer Theatr Clwyd. Um, nid yw cefnogi cais uh, UNESCO i wneud tirwedd llechi yn Gogledd Cymru yn safle treftadaeth byd. Um, dyn ni wedi helpu i uh, rhoi cyfle i bob y plentyn i ware offeryn yn yr ysgol a chymod mae hwnna'n ymestyn hefyd ar ei addysg nhw. Ond mae um, mae'r cyfnod yma dyn ni'n byw ynddo yn golygu bod rhaid i ni wneud penderfyniadau a mae'r penderfyniadau yn hynod o anodd ond mae yna nawr cyfle i fuddsoddi um, ac mae 15 miliwn o, um, o, um, o ran grantiau ar gael nawr i sicrhau fod celfyddydau celfyddyde'n ffynnu yym beth hynny yn ymestyn. Ma' wnna'n wyth yy yr wel yy o o ran cynnydd wedyn mewn gwariant yym ni'n sôn amdano 73 miliwn yym ar ben ynni fel cyfalaf. Felly ma' wnna'n... A 'dach chi'n s- 'dach chi'n sôn am brojecte cyfalaf fan 'na on'd 'dach chi 'di torri cyllidebe refeniw ar gyfer diwylliant y celfyddyde a chwaraeon un deg saith y cant mewn terme real dros ddegawd. Ydyn. A mae angen meddwl am y celfyddydau fel rhywbeth ataliol sydd yn helpu o ran gwasanaeth iechyd, chwaraeon hefyd. Um, yeah. Eto, mae ma angen meddwl yr elfen ataliol yna sy'n holl bwysig. Ond dyna'r peth dwi'n gweud, mae penderfyniadau hynod o anodd wedi cael ei wneud, a dyna beth yw llywodraethu. Mae rhaid fod yn eiddfed, mae rhaid, ar bryd, ydych chi ddim yn mynd i plesio pawb, ond mae'r arian yn naill ai mynd i un lle, ne'r llall dyw e ddim wastad yn gallu mynd i'r ddoi ond ma'r taps wedi ca'l 'u agor nawr ma'r arian yn dod a ma' 'na cynnydd o yy tri chan miliwn wedi bod ar lefele dau ddeg pedwar dau ddeg pump a ma' hynny'n ffaith. Ond fi'n meddwl like mae'n mae'n eithaf an- like chi'n dweud mae yy choices angen ca'l i'w wneud choices anodd a mae wastad yn like yy dewisiadau anodd like ar gyfer pobl a ddim ar gyfer y llywodraeth like ni'n gwybod fod un mewn bob pedwar o plant o dan pedwar mlwydd oed yng Nghymru yn byw mewn tlodi like the most re- the most likely person to live in poverty in Wales is a child under four a like be' ni wedi clywed o'r llafur yw like o jyst esgusodion chi jyst wedi bod yn like pasio'r toriadau ymlaen a mae ddim yn clywed fel chi wedi bod yn edrych ar ôl celfyddydau Cymru a edrych ar ôl dyfodol ni. Ni'n gwybod fel mewn Iwerddon, mewn yr Alban, like, ma' nhw'n edrych ar ôl celfyddydau nhw, ac mae'n rili anodd i sort of gweld celfyddydau'n ffynnu mewn ardaloedd eraill, um, ac gweld yng Nghymru, mae nhw jyst yn kind of cael ei ddinistrio. Um, er enghraifft, um, ni gyda gwariant chwaraeon isel iawn o gymharu â gwledydd eraill ar draws Ewrop hefyd. So mae ddim just yn y celfyddydau, mae mewn yr ardaloedd lle mae pobl actually um, yn gallu fel creu newid ac ni wedi gweld yr effaith o'r toriadau yma yn yna yma yn Gaerdydd yym lle mae venues yym annibynnol, maen nhw angen cau yym ac mae y music scene oeddwn ni wedi tyfu lan yn mynd i gigiau lleol, mae'r rhan fwyaf o'r venues yna wedi cau oherwydd y dewisiadau anodd mae Llafur wedi wneud yym ac mae'n gadael generation o blant yn tyfu i fyny heb access i'r celfyddydau, ac mae hynna'n really, really drist. A, a jyst i'n neidio fewn yn fyma, ar, anwedig ar gerddoriaeth, fydd, be mae'r undeb y cerddorion yn dweud ni ddyla y Senedd nesaf gytuno i gynyddu cyllid blynyddol ar gyfer diwydiannau diwylliannol, celfyddydol a chreadigol gyda chymorth dros sawl blwyddyn. i roi chydig bach o sicrwydd, hefyd, ers i ni adael yr uh, Undeb Ewropeaidd, lle o'na lot o arian yn mynd i'r diwydiannau cre creadigol bryd hynny, mae o di bod yn, da ni wedi clywed straeon o bandiau lleol o Gymru sydd ddim yn medru fforddio i fynd allan i berfformio. A mae yna farchnad yn does, farchnad rhyngwladol, um, lle mae yna ddiddordeb mewn cerddoriaeth Cymraeg. A ella gael dys dod i Tom a Robert yn fawr. So Tom, o safbwynt y Ceidwadwy Cymraeg ac Reform UK, mae yn eich manifesto chi, da chi'n gaddo um, un ceiniog off y bint o ran treth incwm, uh, tynnu un ceiniog off y bint o ddiar treth incwm. Dyna ni jyst wedi clywed y geiriau penderfyniadau anodd yn dod gan y tri arall sydd yn uh, ymuno ni heddiw. Tom, da chi'n cynabod drwy wneud hynny, fi na benderfyniadau anodd. A ydy o'n risg allai i feddwl, oce, okay, dwi'n gallu clywed beth allai fi chdi'n deud o ran o fydd yr arian na'n cael ei ailfusoddi o fewn ein cymunedau ni. Ond mae hynny'n risg yn dydy, hefyd, os dydy'r y llefydd yma, da ni'n sôn am venues ar er enghraifft, foedd Tesa'n sôn am fanna, os ydyn nhw ddim efo digon arian i, i gynnal eu hunan yn y lle cyntaf, fydd na ddim celfyddydau yn y lle um, i bobl gradio arnyn nhw. So, ie, yeah, dwi'n gwybod beth be sgan eich di ar geidwadwyr Cymreig i ddweud i hynny. Wel, dyn ni'n gwybod bod costiau byw, right, yw peth mwyaf am, uh, uh, amdano issues mae pobl Cymru yn moyn gweld ni sort o mas. Dyna pam mae'r rheswm enfawr dyn nhw'n torri trethi yn Cymru uh, i helpu pobl gyda costiau byw. Ond chi wedi sôn am torri trethi fel bod dewis rhwng um, torri trethi neu uh, y celfyddau, ond yn ein manifesto ni er enghraifft, dyn ni wedi sôn am um, uh, trethi busnes a eithro lleoladau celfyddau a chyrddoriaeth, y cinema, theatr bach, uh, mas o trethi busnes um, yn, yn llawn. A mae hwnna'n meddwl, mae hwnna'n mynd i roi y venues ydych chi'n sôn am, rhyw fath o leg up i, i el bod nhw'n gallu cystadlu um, gyda nhw. Oherwydd, dyn ni'n gwybod bod um, uh, venues a um, a, a theatres bach neu beth bynnag, nid dim ond yn busnesau, ond maen nhw'n rhan o'r cymunedau, maen nhw'n aros mewn, a maen, maen nhw'n mwy na, maen nhw'n mwy na just busnes. Da, dyna pam dyn ni moyn cymryd nhw mas o trethi uh, busnes uh, am Cymru. A Robert, da chi'n Cytuno efo hynny, oherwydd mae yna lot o debygrwydd rhwng eich manifesto chi a manifesto'r ceidwadwyr Cymreig. Ydy yr hyn mae Tom Gifford yn ei gynnig yn fanna rhywbeth mae'r reform yn gytuno efo? Wel, mwy na lai, Rhys, i, i gweud y gwir, oedd ti'n iawn i gweud, ni wedi uh, addo yn y manifesto uh, i glustnodi gwariant diwylliannol Cymru. Um, Mae'n mae enwedig o o bwysig i ni roi balchder i bobl ifanc Cymraeg yy Cymru yn eu huniaith. Yy byddwn ni'n parhau er enghraifft i cefnogi Eisteddfod Genedlaethol yy sioe sioe yy Frenhinol Cymru a byddwn ni'n gweithio gyda'r Llywodraeth yn San Steffan i parhau yym yy cyllid SVC. Mae ma' m- m- maen nhw'n yy sefydliau... Ond diwylliannol mwyaf pwysig yn Cymru. Ond nawn ni gael allan y steddfod yn nes ymlaen, ond ydy'r pwynt yn yma bod uh, pan dyn ni sôn am Gymraeg a diwylliant, dydy o ddim yn bethau sy'n digwydd am un wythnos mewn blwyddyn lle efo steddfod o'r sioe frenhinol. Mae o mae o'n dda bod chi'n deud allai i bobl sy'n gwrando, ond maen nhw'n hapus i glywed fi chi'n parhau i gefnogi a S4C hefyd, a lle mae hwnna'n dod i fater o ddarlledu, lle nawn ni drafod hefyd. Ond oes na ddealltwriaeth bod angen, tiod, mae angen pwysio hwn yn, yn gyson drwy blwyddyn a fel mae Undeb y Cerddorion yn dweud, mae, mae rhaid efo fod yn weledigaeth aml flwyddyn hefyd. Wel, mae'n ma cwestiwn mawr yn, yn dyfa, ond on, fel mae Tom yn gweud, i, i gweud y gwir, mae rhaid i, i creu awyrgych yng Nghymru sy'n gyfeillgar i'r busnes. A, a syniadau ni, er enghraifft, adeiladu uh, M4 Relief Road, bydd yn gwella'r economi Cymraeg a bydd mwy o arian i ni i, i, uh, i, i roi i'r diwylliant. Dwi sori sori Reece dwi ddim yn meddwl fod y busnes neu diwylliant yn styc ar yr ochor arall o'r Em Foo yym fi'n meddwl ma' nw ddim yn ca'l eu cefnogi yn iawn a dyna pan ma'r Blaid Werdd eisiau sicirhau fo' ni'n cefnogi'r celfyddydau trwy dod â Culture Bill mewn bydd yn sicirhau fod awdur- awdu- awdurdodau cyhoeddus yn gefnogi'r celfyddydau a like rhoi'r resources mewn i'r celfyddau dau, oherwydd ar hyn o bryd dyna beth sydd ar goll yw'r resources yna'r cefnogaeth yna um, o'r lefel uchaf yn y Llywodraeth. Um, fyddwn ni hefyd eisiau gwneud Land Reform Act er mwyn dod â hawliau i cymunedau, prynu tir ac adeiladau um, sydd o dan risg o development gan uh, landlords neu fel um, sydd wedi mynd uh, allan o gwaith oherwydd um, oedd y busnes cyn cael ei gadael. Um, ac fyddwn ni'n sicrhau fyddwn ni'n tyfu twristiaeth drwy um, yn yr amgylchedd, trwy um, creu right to roam yn Cymru. Like, ni'n gallu wneud, ni'n gallu gweithredu er mwyn sicrhau fod ni'n cefnogi y celfyddydau yng Nghymru, yng Nghymru um, trwy defnyddio'r pwerau ar y lefel uchaf, um, ac fyddwn ni'n neud hynny trwy sicrhau fod yna uh, Cabinet Secretary ar gyfer um, uh, celfyddydau, ar gyfer celf ac ar gyfer y iaith Gymraeg. So, da chi, tio, Tessa, da chi ddim yn cytuno efo be mae Roberts yn dweud o ran yr er y panesia ydy ti'n creu yr uh, ffordd uh, relief road ar M4 a wedyn mae pob dim yn llifo i fewn i Gymru a mae hynny wedyn yn, yn helpu i diwydiannau tu hwnt i'r rhai da ni sôn am dyfyd. I, ydy ti ddim o'r fan bod hynny jyst yn mynd i drwsio pob dim? Na I mean mae mor syml i meddwl like os ni jyst yn yn o ni jyst myn' i adeiladu hawlie arall a wedyn bydd yr holl arian yn dod mewn o Lloeger i Gymru yym ac bydd popeth yn iawn yym unwaith eto like yy come on like ni angen actually edrych ar y system ac oherwydd fi'n gwbod fod y Llywodraeth ddim wedi creu y system sydd yn actually cefnogi ein cymunede ni sydd yn cefnogi yym culture ni ac mae hyn... hyn yw'r un o'r rhesymau ni wedi fod yn stryglan yma yng Nghymru i edrych ar ôl cymunedau ni oherwydd ni'n gweld pob tro mae cymuned yn ceisio yym dod at ei gilydd i edrych ar ôl like ardal gyhoeddus fel yym man werdd neu jyst yym adeilad like hen pub sydd wedi mynd allan o busnes ond sydd yn rili bwysig i'r gymuned yym ar hyn o bryd does dim hawl i'r cymuned prynu yr yr adeilad neu'r yym tir yna ac does dim yy community land fund i helpu n'w neud ond mae community land fund yn yr Alban ac yn Lloegr felly pam nag oes gyda ni un mewn Cymru? Yym chi'n gw'bod like mae'n ma'r pethau yma mor syml ac ma' n'w'n gallu neud massive help yym ar hyn o bryd ni'n gw'bod mewn gogledd Cymru ma' 'na llawer iawn o pubs yym sydd wedi cael ei reoli gan y cymuned oherwydd mae'r cymuned wedi dod at ei gilydd yn dangos a gweithio yn galed er mwyn sicrhau fod yr ardaloedd yna lle maen nhw'n gallu dod at ei gilydd yn cael ei, um, cael ei protecto. Um, ond mae hynna oherwydd mae'r cymuned wedi literally gweithio a sicrhau fod nhw yna. Nhw ddim wedi cael y cefnogaeth gan y llywodraeth. Mae angen iddo ni dod o'r cefnogaeth yma mewn gan y llywodraeth nawr. Ie dwi'n me'wl fi'n cyfeirio fan 'na ma' 'na gynllunie yng Ngwynedd yy t'mo' ma' 'na fentre cymdeithasol cymunedol sydd yn neud gymaint yn gymunedol ac yn y maes celfyddyda a theatra a ma'n angen i ni edrych sut 'dan ni'n cefnogi nw a 'sa ni isio er enghraifft i'r asiantaeth yym yy datblygu 'dan ni'n sôn o ran cefnogi busnesa' hefyd cefnogi y sector yym yy diwylliannol a celfyddydol yym sydd yn rhan annatod o'n o o pwy yden ni fel cenedl. Rhys, li- yeah. li- i fod yn onest, mynd nôl at y pwynt te, uh, Tess am yna. I, I fod yn onest, mae, mae ma'r honiad yma bo' i- bo' dim beth o'dd e yy dim systemau i gefnogi cymdeithas yng Nghymru yn hollol anghywir a be' 'dyn ni wedi ca'l wrth y gwyrddion fyn 'na yw jyst rhestyr o restyr llawn breuddwydion heb ca'l 'u ariannu ac yym hoffwn i jys siarad rwbeth yn gloi iawn am rwbeth sy'n syml syml ond mae'r ffaith bod deg miliwn o o yym bunnoedd wedi ca'l 'u rhoi i leoliade llawr gwlad grassroots yym chi'n sôn am y venues yma a sut gellwn ni cefnogi wel ma' deg miliwn helpu lygen ni roi mwy lyge pawb roi mwy ar hyn o bryd gyda'r yym modys sy ganddon ni ond mae e'n hawdd iawn i gweud bod angen hyn a llall a'r hyn a llall rester hir a rhythedig yn fynna ond beth sy'n... I mean sori. ...wedi gostio? Jyst i dod nôl am am beth oedd Dwynne wedi dweud like you know mae ar gyfer celf- cefnogi'r celfyddydau mae creu bil celfyddydau er mwyn sicrhau fod awdurdodau lleol actually yn wneud eu statutory obligations tuag at ein cymunedau ni ac tuag at y celfyddydau tuag at chwaraeon er mwyn sicrhau fod cymunedau ni yn cael eu cefnogi Mae hynna ddim yn costi llawer, mae jyst yn gofyn i'r awdurdodau lleol i actually wneud y gwaith i cefnogi um, ein cymuned, cymunedau ni. Dyna yr Future Generations Act wedi wneud, ond oherwydd mae'r Future Generations Act mor wan, dydy'r awdurdodau lleol ddim actually yn wneud y gwaith yma er mwyn sicrhau fod ni'n like, creu um, sefydliad gryf ar gyfer y dyfodol a cefnogi'r celfyddydau, cefnogi like, culture ni. ar gyfer, y cyfo- ar gyfer y dyfodol. Like, Gai ofyn cwestiwn, twyd, sut si, yes, bysa Blaid Werdd yn diffinio lleoliad sydd â, um, twyd, efo rhyw fath o, um, mae o'n rhywbeth sylweddol i'r gymuned, rhywbeth sy'n heiddi cael ei glusnodi fel rhywbeth sy'n cael ei um, amddiffyn o'r stwff yma hefyd. Nath i weld, twyd, meddwl yn ôl i gair dydd rwan, o gyda ni fenyw yn enw Goody Who, a nath hynny gael ei ddymchwel ar gyfer uh, fflatiau yn hanol y ddinas, a o'n ymgyrch debyg i wneud um, stwff yn Woman Bee efo Clwb Ifor, ond nath hynny gael ei stopio wedi i ymgyrchoedd uh, yn erbyn o. Felly, dwi jyst yn trio deall be, be, be ydy hwb cymunedol, like, sut wyt ti'n diffinio fo? Yeah, so mae'n gallu bod yn rhywle fel archaeological site, industrial heritage, working class heritage, culturally significant landscapes, ardaloedd fel hynna, neu gallu fe fod fel pub, gallu fe fod fel coffee shop, gallu fe fod rhywle fel y paddle steamer, um, fel community cafe oedd mewn un o'r, um, un o'r blociau fflatiau mewn Butte Town, um, oedd wedi cael ei ddymchwel a ddim wedyn pan oedden nhw wedi ail adeiladu y blociau, oedden nhw ddim wedi creu lle i'r cymuned mewn y planning yy permission. So oedd ddim rhaid i'r cyngor wedyn ail-greu y lle yna oedden nhw wedi cymryd i ffwrdd. So gallai fe fod rhywle lle mae'r cymuned wedi ffwrdd creu grŵp um, sydd yn cefnogi'r lle, um, lle maen nhw'n gallu dangos fod na cryfder yn y cymuned tu ôl cefnogi'r man neu'r ardal yna. Um, wrth gwrs, like, fydd angen iddyn ni like, wneud y gwaith i adeiladu y bil yn, yn, yn, um, yn legal yn legalese ond like yn yn so ni'n gallu cael y diffiniad like mwy like certain ond like dyma'r fath o ardaloedd byddwn ni'n gallu cefnogi trwy rhywbeth fel culture bill a rhywbeth fel um, community right to buy. A un peth sydd yn crynhoi y sgwrs da ni'n gael fyma ydy yr sail da chi'n so, gyd yn tueddu sôn am faint mor bwysig ydy'r stwff mae i'r gymuned ond hefyd i'r economi. A un o'r pethau Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei ganmol ar a um, o'n i wedi cyfarfod efo cyfarwyddwr Bad Wolf Studios. A yn ôl pan gafodd Bad Wolf ei sefydlu, na Llywodraeth Cymru fuddsoddi arian yn y cwmni yna. A mae Bad Wolf ers hynny wedi tyfu i fod yn un o gynhyrchwyr teledu mwyaf Prydain. Um, a Dych chi gyd yn eich manifestos chi'n sôn am yr angen i dyfu yr economi. Da ni'n clywed hynna gan pob plaid, da ni'n clywed o gan Rachel Reeves pob wythnos. Ond dydy o'n meddwl llawer i bobl na di. Ond pan da ni'n gweld e- enghreifftiau fel yma, lle mae yna bobl yn byw ac yn elwa arian, lot o bobl hefyd, da ni'n gallu gweld effaith o fusoddi mewn diwylliant sydd wedi ffynnu economi. So, pam da ni'n mynd mwy o hynny? A dwi'n meddwl, lle, na i ddod i dôn gyntaf o hwn. O, Y- yn sicir ma' wnna'n cwestiwn hynod o dda a yy d- mi ddylsen ni neud fwy o hynny achos ar 'yn o bryd pob punt 'dyn ni'n gwario yn y sector ffilm er enghraifft ma' 'na deuddeg miliwn yn ca'l 'i buddsoddi yn yr economi yng Nghymru ac yy ma' hynny fel ma'r Sais yn gweud yn no brainer nag yw e ma' ma'r ma' mae e'n yy mae'n rhwbeth ma' raid i ni edrych arno a a tyfu yn sicir yym on' 'dyn 'dyn ni wedi hefyd fi'n credu mae'n werth i i feddwl amdano sut gellwn ni helpu yr sector gemau digidol nath yy nôl ym mlwyddyn dwy fil a dau ddeg pump blwyddyn dwetha yym ethon ni â grŵp mwyaf erioed o bobol yn yr yn yn y diwydiant i San Francisco i i gynadledd ac yym yy ch'mod ni'n s- siarad amdan y ffilm a teledu fan 'yn on' he- o hefyd wrth gwrs ma' yym ma'r ma'r sector yy gemau digidol yn yn yr un mor bwysig a ma' hwnna'n rwbeth gallwn ni nawr bod yym mwy o fuddsoddiad yn dod i Gymru yy ma'r cyllideb wedi codi mi allwn ni troi yn ôl yy 'yn ffocws ni ar bethe fel 'na. A Tom, ti'n fel plaid y ceidwadwyr sydd yn deeddol o gefnogi pobl sydd, uh, pobl busnes a pobl sy'n eisiau mynd allan a creu busnes a ffynnu a, um, dyla, a, a, a cyfrannu gymuned. Ydych chi, di hwn yn fath o beth ydych chi eisiau, ydych chi eisiau gweld mwy ohono fo'n digwydd? Ti'n helpu be oedd yn start-up efo lot o gefnogaeth ariannol, na i ddeud hynny, ond sydd wedyn di defnyddio diwylliant a tirwedd Cymru mewn lot o ffyrdd i fedru, wel, nid yn unig um, gefnogi bobl mewn gwaith, ond hefyd i roi Cymru ar y map i ryw raddau. Ie, yeah, ydy. Uh, a mae hynny'n bwysig fel, bo, e, fel bod ni'n gallu gweld Cymru um, tmod, yn y byd. Sut ydyn ni'n gwerthu Cymru i'r byd, right? Dwi'n edrych ar yym gwledydd eraill ar draws y ar draws y byd a yym ma' yy Gogledd Iwerddon yn cael Game of Thrones er enghraifft, ma' yy ma'r Alban yn cael Harry Potter yy a ma' ma' ma' hwnna yn rhan o beth maen nhw'n werthu i bobl. Right? So un o'r pethe dwi yym yn gweld gyda strategaeth Llywodraeth Cymru hyd at hyn, o'n i'n istedd ar yym yy y pwyllgor yy diwylliant yn y Senedd dwethaf, oedd um, Llywodraeth Cymru jyst yn edrych ar diwylliant fel uh, mewn rhyw fath o silo, a ddim yn edrych ar, wel, sut ydym ni'n gallu defnyddio yn, yn uh, sector diwylliant ni i tyfu'r economi gyda twristiaeth fel yna ni wedi sôn, uh, yr economi mwy greiddiol, uh, iechyd, addysg ac yn y blaen. A does dim um, llawer o joined up thinking o ran, o ran y sector diwylliant, oherwydd mae potensial enfawr gyda'r gyda sector hyn. i creu sefydliad lle ni'n gallu cyrraedd goals arall ni ar draws y pist o ran y Llywodraeth nesaf. Ond does dim llawer o lateral thinking o ran Llywodraeth Cymru hyd at hyn, o ran sut ni'n gallu cyrraedd hynny gyda'r sector hyn, oherwydd mae'n mor bwysig. dwi, dwi ddim yn gwybod os mae hwnna'n yn ffeithiol, wel, yn ffeithiol gywir i fod yn onest, achos mae'r syniad yna o wneud cysylltiadau. Dyn ni yn gweld hynny, mae yna rhaglen amddiffyn safleoedd hanesyddol wedi bod, mil miliynau wedi cael ei, ei roi i, e, er enghraifft, um, Castell Cnarfon, Harlech, um, rhaglen yy Caerffili yym ac nid jyst yn unig i i wneud yr yy adeiladu'n yn saff ond wrth gwrs o'n i yy wella ar yr isadeiledd 'na ac yym yn rhoi mewn yy yy canolfannau i i helpu felly ma'r 'dyn ni'n gwbod ma'r adeilade hanesyddol 'na yn apelio'n fowr at yym yr byd ffilm ac ati ond ma'r ffaith ein bod ni wedi rhoi'r arian 'ne i ddyfu'n y sefleodd yne yn myn' i helpu felly ma' 'na yym yr joined up thinking 'na fel ma' ma' Tom wedi sôn. Gai, gai, gai jyst neidio i fewn yn fanna? Sorry, sydyn. Efo, jyst mynd nôl i bwynt gwreiddiol Tom, o ran Mae angen gweledigaeth i, i gael hyn i weithio'n yn gywir. Ella rhywbeth sydd ddim di gael... A mae Dawn fanna'n sôn am yr arian sy'n cael ei roi fewn, ond Tom, o ran gweledigaeth, be, be, be fysa'r ceidwadwyr Cymreig yn ei wneud mewn llywodraeth i fedru bywoli yr hyn da chi'n sôn am. Mm. Wel, mae Dom wedi sôn am adeiladau, mae, mae adeiladau yn bwysig, ond tymod, y holl sector sydd yn, sydd yn bwysig hefyd. Felly, dyn ni wedi siarad llawer am uh, y prescription, um, uh, prescription presgripsiwn uh, cymdeithasol er enghraifft, right? Uh, herwydd, os mae pobl yn teimlo unigol neu beth bynnag, mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld, ok, wel mae grŵp lleol yn wneud beth bynnag a mae hwnna'n bwysig iawn a does dim digon o hwnna'n digwydd er enghraifft yn ein sector iechyd ni. Ni'n edrych ar ein sector addysg ni er enghraifft, reit? Wel, mae'n bwysig bod ni'n cael, nid dim ond addysg yn jyst yn digwydd yn yr ysgol, ond um, a draws Cymru, yn, uh, yn ein llyfrgell ni, yn ein amgueddfeydd ni ac yn y blaen. A mae bobl yn cael hawl um, i, i, i gweld nhw ac i, uh, i gweld nhw'n digwydd yn y dyfodol. A hefyd ni'n clywed Tessa yn, yn dweud ar yn sôn, a mae'n mae gywir, am ran hawl i gymunedau uh, neu cais i berchnogi asedau tre, uh, trafdidiaeth, y llyfrgell sydd yn wynebu y cau yn y lle gyntaf, bod yn hawl gyda cymunedau i, i achub nhw. Mae hwnna'n digwydd yn Lloegr, mae'n digwydd yn yr Afel, dyw e ddim yn digwydd yn Cymru. Felly mae'n bwysig bod ni'n cael sector cryf a sector uh, bottom-up os ydych chi moyn, er bod uh, ar draws cymunedau Cymru, mae yna sector diwylliant yy ar ran helpu ni cyrraedd goals arall dyn ni mo'n gweld ar draws uh, y llywodraeth nesaf. Ie, yeah. a da ni sôn lot yma am y cyfryngau digidol. Dwi eisiau hefyd rhywbeth pwysig iawn yng, yng Nghymru o ran llenyddiaeth ydy ella'r cyfryngau ysgrifenedig, cyfryngau print, a mae golwg yn un o hynny, so felly mae rhaid fi ddatgan chydig bach o ddiddordeb. Ond un peth, Oedd hwn yn gwestiwn i Roberts yma ar y ffôn. Dych chi'n sôn, mae yna secsiwn yn eich, um, yn eich manifesto ar y iaith Gymraeg a diwylliant. A dan yr un peth, mae yna sôn am ddod â diwedd ar gyllid cyhoeddus ar gyfer newyddiaduraeth ragfanllyd yn wleidyddol. Rhan, dwi wedi gweld un o'ch ymgeiswyr chi, Cai Parry Jones, yn creu astudiaeth i fewn i Nation Cymru a be mae o'n weld fel tueddiadau gwleidyddol yn yr adroddiadau yna. Felly dwi'n gallu cymryd o'n ganiataol, efallai am fyma yn y manifesto, da chi'n sôn am Nation Cymru a'r 20,000 maen nhw wedi gael gan y cyngor llyfrau. Um, mae, mae hwn yn gwestiwn o ran... Da chi'n gallu rhoi sicrwydd bod y cyngor llyfrau sy'n darparu'r grantiau yma i bethau fel golwg, a ddim just golwg, ond i, i um, goeddiadau sydd yn, yn darparu cyfryngau yn y Gymraeg, sydd allan yn cyffwrdd ar wleidyddiaeth fel da ni'n neud heddiw. Ond os, os mae rhwy'n o fewn reform ddim yn hoffi be mae rhwy'n yn dweud, a chi jyst yn mynd i droi'r taps i ffwrdd, ydy hynny'n, mae hynny'n bosib yn dydy? Uh, Rhys, dydy reform ddim i'w plaid yn, uh, yn gweud i bobl beth maen nhw'n beth, maen nhw, beth fod maen nhw'n meddwl, mae'r pledydd arall yn, yn, yn wneud hynny, yn dyfe? Yn, yn, maen nhw'n gweud, er enghraifft, yr anti-racist action plan, maen ma nhw'n um, gwthio so-called trans ideology ac yn y blaen ac yn y blaen. A, a mae ma syniad yna yn, yn peryglus i gweud y gwir.

i'r diwylliant, diwylliant anna yn un, un peth, ond mae'n pwysig hefyd ffyrdd i roi arian mewn. Uh, er, er enghraifft, mae gormod o quangos yn Cymru, yn, yn dyfa, a mae'r sefyllfa yn cymleth iawn. Dwi'n cytuno gyda Tom gyda hynny. A, a, so mae rhai... Mae rhai... Dwi'n rhoi... Dwi'n sôn am y quangos, ydych chi felly isio ca'l gwared o swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a Chwaraeon Cymru fel nath arweinydd yym Reform nodi yn y ddadl deledu yy noson o'r blaen yym sydd yn darparu gymaint o swyddi yn ein cymuneda ni grassroots yy ag hefyd o ran hawlie'r Gymraeg be' ma' swyddfa'r Comisiynydd yn neud ar hynny rhe- ai rheina ydi'r cwangos 'dach chi'n cyfeirio atyn nhw? Wel dwi'n hollol fach i trafod hwn mewn eiliad, ond dwi ddim wedi gorffen pwynt am cwangos cynta a, a pwynt am, am rhoi arian i'r sector. A, a, a hynny yw, mae sefyllfa'n yffernol cymleth i gweud y gwir. A bydd uh, reform, er enghraifft, yn y sefydlu um, Minister for Tourism. I, i, i, a, a, a, a thîm yr manifesto ni yw dychwelyd accountability i'r i'r i'r gwleidyddd- gwleidyddwyr oherwydd mae rhai pobl yn y sector, g- gai gai gorffen, yy yy yn mae rhai pobl yn cymryd penderfyniad yy sydd i g- i gw- i gwir d- dylen nhw penderfyniad gwleidyddwyr, nid Ond- yy pobl sy'n unaccountable. Dyna Ond yn yr Sorry, go on. Ond yn yr ystyr, ond yn yr ystyr yma, be dwi'n sôn am ydy, tywed, grantiau sy'n cael ei roi i sefydliadau sydd bysa ddim yn gallu bodoli heb gefnogaeth. A mae hynny'n wir i lot o uh, sefydliadau yn wedig yn y Gymraeg, lle mae rhaid iddyn nhw gael y gefnogaeth ariannol i fedru tywed, cyflogi pobl. Um, bysa chi'n be da chi'n dweud o fanna di, bysa'r penderfyniad ar diwedd y dydd i roi arian i tiwod, unrhyw un yn dod i'r, yn unig i'r wleidyddion. Ie? Yeah? So ddim, da chi'n mymisio'r fel unrhyw beth fel y Cyngor Llyfrau Cym Cymraeg i, neu llyf y Cyngor Llyfrau Cymru yn bodoli i wneud hynny mewn ffordd sy'n fod i fod yn di-deall. Dyna pan mae o'n bodoli yn y lle cyntaf.

Diolch. Na fi'n meddwl like mae'n diddorol i clywed like bod Robert eisiau gweld mwy o accountability a like wedyn like ni ddim wedi kind of clywed like cefnogaeth i'r um, i'r wasg oherwydd like obviously like un o'r ffyrdd gorau i cael accountability mewn gwleidyddiaeth yw trwy cael wasg gref um, ac felly fel y blaid werdd fydden ni'n cefnogi local journalism fund er mwyn sicrhau fod like um, y journalist lleol like, y, y, y, y, y publications llai yn actually gallu rhedeg. You know, oedd e'n rili, rili drist i gweld Planet Magazine yn ca- yn cael drysau ar ôl 50 mlynedd, um, oherwydd roedd y Llywodraeth Cymru ddim wedi sicrhau, a'r Books Council ddim wedi sicrhau fod um, cefnogaeth canoliadwy ar gael i'r i'r organisation yna oedd yn oedd yn creu accountability mewn yym Radiant Iaith Cymru, yym, ac fyddwn ni hefyd yn sicrhau fod yy Broadcasting a Media Powers yn cael eu yym datganoli i Gymru, oherwydd ni'n gwybod bydd hyn yn dod â resources, sgiliau, swyddi i Gymru. Mae'n rili bwysig i fyny deall bod yng Nghymru yym y gwasanaethau gyhoeddus yw un o'r yym gwasanaethau sydd actually yn wneud investment mewn cymunedau ni, maen nhw'n creu swyddi, yym ac os oeddwn ni'n cael gwared â'r cwrangles yma, fydd, neu byddwn ni'n colli swyddi, byddwn ni'n colli, like, sio gymaint o swyddi a resources mewn cymunedau ni. Like, swydd cyntaf proffesiynol fi oedd mewn uh, chwaraeon Cymru. Um, chi'n gwybod, like, byddwn fi ddim yma yn siarad gyda chi os ydyn ni ddim wedi cael y siawns yna i gweithio yn, yn polisi uh, chwaraeon. Um, ac so, like, sort of, clywed o'n i'n mynd i cael y swyddi, like, ti'n mynd i cael gwared o'r holl swyddi, ti'n mynd i like, literally ddinistrio well, economi ni um, oherwydd ideoleg. Ie, yeah, wel, da ni wedi clywed gan CUC sydd wedi... A Robert, ti eisiau mateb i hynny? Sorry, sorry, sorry Drewski, ond sôn am chwaraeon, uh, mae'n uh, cyfle i fi ateb cwestiwn uh, Mair a a am beth wedodd Dan Rowlands, achos mae 'na cysylltiad rhwng y, y dwy pethau. Uh, point pwy di Dan, pwy di Dan Rowlands? Dan Thomas, da chi fel yna? Dan Thomas, sorry, yeah. Dan Thomas, uh, Mair Rowlands. Uh, Gai ymddeheiro i Mair. Gai ymddeheiro i Mair Rowlands i cymysgu. Dim problem. Go on. Mae mwy o gwallt dy Mair yn siwr. Okay. Um, right, mae pwynt cyffredinol bod Dan yn wneud yw, mae rhaid ni ofalus y sut rydyn ni'n gwario arian treth dalwi, a dyna'r peth pwysica. Uh, dyn ni ddim wedi gweud, dyn ni ddim rwystro uh, roi arian i'r clwb chreon leol. Uh, Mae'r opposite uh, hollol y gwir. Dyn ni, ni wedi addo roi funding i'r uh, clwb chreon leol. Dyna'n peth pwysau. Clwb, mwya... clwb ffermio, da chi'n sôn am yma, ie? Na, na, clwb chwaraeon, criced, uh, peldroed, rygbi ac yn y blaen. Uh, ac eto, dyna beth oedd Dan yn trafod y ddoe. Um, a beth ydych chi'n ariannu'r miloedd o swyddi well, sy'n cael ei ariannu drwy Chwaraeon Cymru eich hun, felly, drwy Lywodraeth yn hytrach na Wel, wel, mae llawer o ffyrdd i, i, i ffandio rhain. Um, y peth yw, mae'r ma, ma, ma clybiau yna yn canol y cymuned, yn enwedig yn y cefn gwlad. Maen nhw'n ma nhw gorffen, mae'n mae chwarae rôl pwysig dros ben yn y bywyd Cymru. Pob uh, po pobl cyffredin. Diolch. Y gai adael Tom i ddod i fewn efo yma hefyd? Ie, yeah, gallai ddod yn ôl i'r pwynt hyn am, am y wasg yn enwedig, herwydd mae hwn yn pwynt pwysig. Ydyn ni glywed Plaid Reform yn dweud bod yna gormod o quangos, a dwi dwi'n deall hynny, a falle mae quangos sy'n gallu uh, dod at ei gilydd er enghraifft um, i sicrhau hynny. Right? Ond y peth mwyaf bwysig dyn ni'n gwybod yw bod um, Os, os ni'n siarad am y wasg yn enwedig, right, mae llawer, yn enwedig fel bedoch chi wedi sôn yn y iaith Gymraeg, yn angen cymorth. Uh, a os maen nhw ddim yn cael y cymorth, byn nhw ddim, byn nhw ddim yn cael cyfrif o beth sy'n digwydd yn y Senedd neu beth bynnag. Mae hwnna'n bwysig jyst o ran beth ni'n mynd gweld fel pobl yn deall beth mae gwleidyddion nhw yn neud. Problem yw, dyn ni'n gweld hyd at hyn o reform, yw bod reform wedi pigo mas erthyglau a um, uh, Nation Cymru yw'r enghraifft o hyn, yn dweud os mae reform yn rhedeg llywodraeth nesaf, bydd Nation Cymru ddim yn cael unrhyw uh, arian o ddi wrth um, y llywodraeth reform. A mae hwnna'n meddwl bod os mae'r unig outlet yn rhoi unrhyw beth mas, mae reform ddim yn cytuno gyda, maen nhw'n mynd i colli arian am hynny. Yn union fel nathon nhw i prifys- yy yr yy... Ie. ...i Brifysgol Bangor sydd yn y cyf- cefnogi swyddi ag yr economi leol. A ma' hwnna'n peryglus peryglus iawn yy o o hynny a fe- felly mae'n bwysig bod ni'n cael y cyrffiau hyn sydd yn arm's length oddi wrth y Llywodraeth fel bod nhw'n gallu gwneud y dewisiadau. Ie yeah, mae rôl am Llywodraeth yn cael fframwaith am hynny, ond i gweld pleidiau yn gwneud dewisiadau o ran beth mae pob, um, beth mae pob outlet yn dweud am eu blaid nhw, ddim yn ddigon da a ddim yn ddigon teg i, i, i, i bawb uh, deall beth sy'n digwydd yn ein, yn ein wlad ni. A Robert, da chi, yeah. uh, i ymateb hefyd be mae Tom yn dweud yn fanna, di, ella da chi'n defnyddio yr, er, er, er syniad o atebolrwydd fel modd o ddod â pwer i fewn i fedru wedyn dis, tio, di ddistawu um, outlet sydd allai ddim yn o blaid reform. Dyna di'r cyhyddiad mae Tom yn neud. Wel, dyna ddim y syniad. Uh, a, gai weid wrth pawb, dyna beth sy'n digwydd yn barod. Mae'r Llywodraeth Cymraeg uh, yn, yn Bae Caerdydd yn gwthio y biased agenda trwy'r uh, diwylliad uh, sefydlau diwylliant ôl a trwy uh, outlets fel Nation Cymru. Dydyn ni ddim wedi cymryd, wedi penderfynu eto, wrth gwrs, beth i wneud. Ond dydy'r... Mae pobl yn disgwyl, maen nhw'n talu taxes, maen nhw'n disgwyl bod taxes yn cael ei gwario yn ffyrdd teg, a dydy hwn ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Ac jyst i fod yn glir, mae'r biased agenda, sorry, yn siarad amdano yw equality i bawb a cael pawb yn cael eu trin yn yr un peth. Sorry, nech chi gweud hwnna to? Like, just i fod yn glir amdan like, biased agenda ti'n siarad amdano, like, yw y ffaith fod Llywodraeth Cymru yn meddwl dyna pawb cael eu trin yr un fath a cael eu trin yn teg. Wel, well, dydyn nhw ddim. Yn eich barn. Ydych chi... Ydych, yn union, ydych, yn union. Ydych chi... Ydych chi... Mae bobl... Mae hwn yn... Mae hwn yn... Wahanol yn cael ei drin yn wahanol ar hyn o bryd. Mae hwn yn ddiddorol o ran, ti'n Robert, be ydych chi'n feddwl, ydych chi fel bod Llywodraeth Cymru'n wrth be yn union fyma? Lle ydych chi'n credu bod nhw'n wrth bobl wyn? Dyna ydych chi'n chi wneud yr honiad yna? Wel, y mwyafrif pobl yn Cymru

un fath o syniad ar hyn o bryd. Dyna pam maen nhw'n cael eu rhedeg yn annibynnol a ddim yn uniongyrchol gan lywodraeth. Yn wedig um, dros pethau fel rhyw a fel um, fel hil. Dydy'r pobl Cymru ddim yn cytuno. Wel, fyswn i'n gallu aros ar y pwnc yma trwy dydd, hefyd. Mae'n gymaint, mae'n amlwg mae'n gymaint o sôn yma. Dawn, dwi'n gallu gweld o'ch chi eisiau dod i fewn, ond dwi eisiau gofyn un peth, dwi eisiau dod â hwn i ben, hefyd. Nath Dan Rowland, sorry, Dan Thomas, gael ei ofyn ar, uh, ar uh, yn ystod y ddadl ar BBX ynglyn â sylwadau ar yn banc sydd wrth gwrs wedi bod yn cefnogi um, uh, UKIP yn y, yn y gorffennol gyda buddsoddiadau o filiwn o bunnoedd a wedyn Leave EU yr ymgyrch um, Nigel Farage i adael yr, um, yr Undeb Ewropeaidd yn 2016 efo 5 miliwn o bunnoedd. Wrth gwrs, ath o sefyll hefyd um, i fod yn fair um, yn gogledd, na ddim gogledd, yn de um, o'r llewn uh, Lloegr uh, flwyddyn diwetha, nath o ddod allan efo postyn yn ymddangos i gwestiynu os mae rhywun yn Gymraeg neu'n Gymru um, drwy dweud Welsh lad question mark wrth gwrs a um, yr person oedd yn, uh, yn y fideo oedd uh, boi o'n nhw Bashi sydd di tyfu fyny yng Nghaerdydd. Um, na jyst ddod i Tessa yn gyntaf ar hwn hefyd. Dwi'n deall bod chdi'n nabod Bashi fel rhywun sy'n gweithio yn y gymuned. Ydy, ydy hwn... Oedd o, ych chdi di styfdanu'n gweld rhywbeth fel yma yn cael ei rhannu neu ddim? Oh, wrth gwrs. Um, fi'n gwybod Bashi, mae'n literally wedi gwneud gwaith amazing yn y cymuned. Um, mae'n bwy o Bew Town, like, a'r ffaith o fod um, faint mor Gymraeg yw e'n cael ei cwestiynu oherwydd lliw croen e. Yym, I mean, mae hyn... mae'n mae'n afiach, like, mae'n hiliaeth, ac mae Reform wedi bod yn cymryd arian a gyda cefnogaeth y dyn yma sydd wedi bod yn cwestiynu rhywun, ac, like, faint mor yym fe- yn nhw'n haeddu fod yn cael eu gweld i fod yn Gymraeg oherwydd lliw croen nhw. Like, mae'r mae'r hiliaeth yma ddim gyda unrhyw lle mewn cymuned ni, ac, like, y ffaith fod y Reform dal yn cymryd arian neu dal gyda aelod o Armed Fancs, um, yn just dangos pa fath o bobl sydd ar y blaid yna. A Robert, sut da chi yn ymateb hefyd? Oedd gennym ni sefyllfa ddwy lle oedd Helen Jenner, dirprwy arweinydd chi'n cael eich cyfweld, cael ei cyfweld gan newyddion Esbyrrac, gan Jacob Morris. A ar y cychwyn oedd ateb hi fel, does gennym ni ddim rheolaeth dros be mae rhywun arall yn dweud. A wedyn, ar ddiwedd yr sgwrs, oedd o'n ymddangos, oedd wedi dod allan bod Nigel Farage di deud dylai Aaron Banks ymddiheuro. A ti'n gallu gweld yn gwyneb Helen Jenner oedd ddim yn gwybod beth i ddeud. Um, ond i chi'n bersonol, ydych chi'n feddwl bod y sylwadau yna yn rhywbeth fel mae Aaron Banks yn dweud yn joc, neu um, bysa chi wedi galw arno fo, neu ydych chi'n galw arno fo i ymddiheuro? Wel, dwi'n credu bod Nigel wedi gweud popeth sy'n sy sy sy necessary, gweud y gwir. Sy'n dangos na fod eich bos chi yn, uh, mewn gwirionedd a dim, dim Dan Thomas. Uh, sorry, nech chi gwybod... Ie, yes, sy'n dangos mae Nigel Farage wedi ymddeheiro yn llawer rhy hwyr am uh, uh, rhywbeth dylwn wedi condemio'n syth sydd yn hiliaeth gwbl agored ac anerbyniol um, a wrth gwrs, da chi'n dweud, ie, mae Nigel Farage wedi deud o gyd, felly ai fo felly ydy eich bos chi yng Nghymru? uh, bos ni yng Nghymru yw Dan Thomas. Dyna'r gwir. Ond mae o wedi dod allan efo tywed, stwff gwrthgyferbyniol o ran... Oedd o'n gynta Dan Thomas yn gwadu ymddiheir ond oedd uh, gwadu galw i, neu ymbellau o sylwadau Aaron Banks. So wedyn mae Nigel Farage gwybod yn nodio wedyn wedi dweud, wel, ddyla fo ymddiheiro. Just mae o'n yn, yn edrych yn lletwyth yn ei. Wel, Aaron Banks dim yn, yn sefyll fel ymgeisydd yn Cymru. Dyw e ddim yn sefyll yn Caerdydd Penath. Dwi'n sefyll yn Caerdydd Penath. A, a chi'n gwario arian efo? efo? Wel, bas ni wedi, ddim wedi ei gweud beth mae Aaron wedi gweud. Wedi gweud. Um, falle bod yn jog. O'n i ddim. Bydd okay. rhaid, i, bydd rhaid i chi gofyn i, i Aaron Banks, nid fi. Dawn, da chi eisiau dod i fewn yma? Y peth synhwyrol, dynol i wneud fan hyn, yw i pellhau, os oedd pobl reform yn pellhau wrth y sylwadau rhydd yma, does dim lle yn yn cymdeithas ni ar gyfer yym sylwade lle ma' pobol yn honni bod pobol ddim yn Gymreig yn honni fel fi'n gweud os nad yw nw yn gwyn ai peidio yym ac mae e'n aerini clywon ni yn yy dadl a ch'mod yr cecran yma am yr nation of sanctuary ac ati a mae e'n hynod o od i fi bod pobol yn barod i yym ia a ma' nw'n hapus iawn i gefnogi pobol yym croen gwyn ar y y dege ond wedyn ma' 'na cwestiwn marc gyda pobol os ma' n'w yn croen arall. Pam ma' hynny'n digwydd dwy ddim yn deall o gwbl. Ond dwi eisiau mynd nôl hefyd at yr pwynt gwreiddiol gwreiddiol, sef newydd y dira. D mae yna gwariant wedi bod, a dwi ddim eisiau rhestru'r holl gwariant ar gyfer um, uh, prosiectau cymunedol, prosiectau um, hyperlocal yna i, i um, hybu uh, newyddiduraeth um, cymunedol. Ond fel cyn newyddiduraeth yn hynna'n, dwi'n gwybod bwysigrwydd newydd-dduduriaeth, mae'n sail i ddemocrataeth, uh, o, i gymdeithas democrataidd, ac mae unrhyw, um, mae, mae unrhyw uh, her i hynny, mae unrhyw marc cwestiwn i hynny yn, yn peri gofid i fi. Ac o ran yr pwynt, um, jyst i mynd nôl i hynna, jyst i uh, roi yn ymateb i i'r cwangos, Mae'r cwangos yna'n rhoi arbenigaeth i ni, a mae, mae Tom, byddwn ni'n cytuno gyda Tom pan mae'n dweud bod yn arm's length rhywbeth lle 'dyn ni'n gallu yym yy gwrando i i'r arbenigedd yna yy yym pwyso a mesur beth ma' nw'n awgrymu i neud ma' ma' hynny eto yn sail cymdeithas democrataidd os chi'n cymryd hynny i gyd i ffwrdd a jyst canoli pob dim wel ma' ma' wnna'n od wedyn achos fi fi'n synnu bod Reform isie yym cryfhau ar yr yr y yr yr stad yr yy the es- the state i neud e mor mor gryf mae e mae e'n j- jyst yn rhwbeth sydd yn mynd yn erbyn dy- yym cymdeithas democrataidd fyswn i'n dweud. Ie, diolch. A nawn ni, da ni'n cael sgwrs eitha hir fyma ar ddiwylliant, so ar gyfer yr 20 munud ola, lle nawn ni symud ymlaen i'r iaith Gymraeg. Um, tywed, pori trwy manifestos pawb yn fyma, oedd na, tywed, lot o stwff diddorol. Wrth gwrs, mae gennych chdi un... Rhys, Rhys, dwi'n sori i torri draws ti i unwaith eto, ond mae'n rhaid i fi dod nôl i beth mae... Ti eisiau mateb i hynny? O, wrth gwrs, wrth gwrs, mae'r mae mae'r holl, mae'r mae hollol opposite. Os ydych chi'n, os, os ydych chi'n, mae gormod o quangos ma' ma' ma' rhaid cael grip ar y sefyllfa ynde fe? A ffordd i cael grip ar y sefyllfa yw uh, dychwelyd nerth i pobl sy'n mynd o flaen y, cyhoedd a, a gweud dyna beth dwi'n credu pleidisiwch dros fi Ond os dydyn nhw ddim yn eisiau pleidleisio dros Bryform, byddwn nhw'n pleidleisio dros rhywun arall. Dyna beth yw democracy. Nid beth mae'r uh, Plaid Lafur a Plaid Cymru a Greens yn gweud. Ond mae, ond mae dys i dod yn ôl arno, mae Quangos yn bodoli, tyd, dyn ni, maen nhw'n bodoli dros bob man. Dwi'n mae o'n, ma, pam, pam mae yna gymaint o ganolbwyntio ar efo yng Nghymru, ti'n meddwl? Ydy o'n, ydy herwydd record rhai dwi'n meddwl rwan o ran ella Natural Resources Wales o ran cadw ein um, well, uh, cyfrannu uh, gadw ein um, afonydd a mory, moroedd yn, yn lan. Yn union, mae'n... Be dwi'n gofyn yn yma di, ydy o'n bosib... Ond mae scrapio jyst yn syth, ydy hynny... Ah, Ydy hynny'n ffordd eiddfed o fynd o gwmpas o, o, o gwmpas fe? Bydd proses, byddwn ni'n mynd trwy proses a, a, a meddwl yn, yn, yn gyfalus am beth i wneud. Ond on, mae'n ma gofyn... So, sgen chi ddim cynllun felly? Sgen chi ddim cynllun ar gyfer beth fes chi'n wneud? Wel, wrth gwrs. Bydd rhaid i ni siarad a uh, consulto gyda pawb i, i, i gweld beth yw peth orau i wneud. Fysa, fysa fel papur gwyn o ryw fath i... Hefyd, da chi sôn am gyfuno yn fyma. Fysa yn... A da chi sôn am gyfuno hefyd o ran sail y byrdau iechyd. A mae hynny'n ddiddorol i weld, dwi'n meddwl, tiod, o actually meddwl o ran strwythyr y gwasanaeth iechyd sydd gyda ni. A dwi'n gwybod, dydy'r sgwrs yma ddim am hynny, so dwi'n dwi'n deall bod rhaid i symud ymlaen fyma. Hmm. Ond mae yna ma na lot i feddwl am yn does o ran yr... Um, bysa, bysa angen cwpl o flynyddoedd neu fwy, ella mwy na'r term y Senedd yma i hyn o dechrau meddwl am wneud beth ydych chi eisiau wneud yn fanna? Wel, mae, mae, mae job mawr i gweud y gwir ar ôl uh, cwarter ganrif o Plaid Lafur uh, sydd wedi cael eu cefnogi gan Plaid Cymru. Uh, dyna that's the mess we're in, so by- by- bydd yn cymryd dipyn o amser. O- Ond mae, mae rhai pethau yn glir, mae rhaid cael rheol a ble mae'r arian yn mynd. A dyna beth Mm. ni'n bwriadu wneud. Oce, gwych. Iawn, nawn ni siarad yn y Gymraeg, ond ni'n ymwybodol, does gen i'n llawer amser. Um, o ran, wel, cwestiwn syml i chi, i gyd. Uh, Tom, ella na i gychwyn efo chdi ar hwn. Um, pam ti'n meddwl bod da ni'n gweld diriwiad yn uh, lefel o bobl sy'n siarad Cymraeg. Fe nath ni weld yr, yr rhif yn mynd, y niferoedd yn mynd fyny tan 2001. Ond wedi bod yr uh, canran yna di gostwng ers, um, ers hynny lawr yn, uh, di, uh, o, yn 2021, oedd o lawr eto. Mae ma, ma Llywodraeth Cymru yn gwario'n sylweddol ar y Gymraeg. Dwi'n dwi meddwl dwi'n dwi iawn yn deud hynny. Um, a bod am ryw reswm bod defnydd y Gymraeg ddim di, tywed, yn matcho, wel, nid yn unig y weledigaeth sydd wedi cael ei roi ni le os ni'n meddwl am miliwn ebyn 2050, um, ond hefyd, dydy o, yeah, dydy o, dydy o ddim yn, yn dydy o ddim link yn ymddangos rhwng gwariant a pobl sy'n defnyddio'r Gymraeg. Pam? Wel, chi'n gallu fel, uh, gweld y straeon hyn am llawer o bethau yn Cymru, o, o ran y uh, nifer o arian sy'n cael ei gwario ar rhywbeth, ar y, uh, uh, yr outcomes ar y diwedd e. Y problem yw, yw strategaeth, fel, fel bod chi'n dweud, bron pawb, um, uh, heb y ffôn, mae moyn gweld ni'n cyrraedd miliwn o siaradwyr ers um, 2050, a mae hwnna'n bwysig er bod ni'n tyfu a datblygu iaith yma yn Cymru. Ond mae'n glir bod strategaeth ddim yn gweithio. Er enghraifft, nes i gweithio gyda uh, Llywodraeth Cymru, gyda Mark Drakeford, ar, ar y bil um, addysg ar iaith Cymraeg. A mae hwnna'n bwysig, oherwydd bod ni fel Cydwar yn Cymraeg yn credu mewn iaith Gymraeg y pwysigrwydd e. Ond un o'r problemau gyda'r bil hynny oedd uh, y nifer o uh, uh, amser uh, oedd, oedd disgyblion yn dysgu Gymraeg yn mynd lan, Ond oedd e ddim yn dod gyda strategaeth o o ran sut 'dyn ni'n cael y gweithlu i cyrraedd hynny. Mae'n i- hawdd i ddweud, o, dyle mwy o ysgolion yy dysgu fwy a fwy o Gymraeg yn eu hysgolion nhw. Mae hwnna'n peth dda, dwi'n meddwl mae'n cyrraedd e hefyd. Ond os nad ydych chi'n cael y y y y y gweithlu, y strategaeth gweithlu i i i cymharu â hynny, dyw e ddim yn gwerth y papur mae'n cael ei ysgrifennu arno. Felly beth mae nifer o cydwladwyr Cymreig yn wneud, jyst gyda gweithlu i ddechrau, i sicrhau bod ni'n gweld mwy o athrawon sy'n gallu dysgu Cymraeg, datblygu sgiliau uh, pobl yn y gweithlu sy'n falle jyst yn siarad tymor fach o Cymraeg a mae'n moyn um, datblygu hyder, neu dechrau, uh, o, o dechrau gyda sgiliau newydd. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n cael y gweithlu i mynd â'r cynlluniau hyn. Gai, gai roi y pwyntiau yna i Mair? Hefyd, twyd, Cyngor Gwynedd yn... Um, Cyngor Plaid Cymru Gwynedd. Um, mae gyda nhw bolisi yn ei le rwan lle mae disgwyl yn y bôn fod um, ysgolion yn dysgu 70% o'r curriculum drwy'r Gymraeg. Ond i ategu pwynt Tom yn fanna, o'n i'n siarad efo'r uh, aelod y cabinet oedd yn gyfrifol am hynny, A oedd o'n dweud, wel, ie, yeah, a diwedd y dyd, mae gennym ni'r uchelgais yma, ond mae'r gweithlu jyst ddim yna. Um, ac yn eich manifesto chi, tyd, mae o'n, da ni'n ni gweld, oce, okay, 50 y cant o blant mewn addysg Gymraeg erbyn 2050 sydd 10 y cant yn fwy na'r uh, darged sydd wedi cael ei osod yn y defnydd y Gymraeg oedd Tom yn sôn am yn fanna. Um, oes na ddigon o feddwl di blwynd i fewn i'r ochr gweithlu hefyd? O'n i siarad efo Kevin Campbell, oedd o'n ymddangos fod o ddim yn gwybod wir be oedd, oedd o'n sôn am gymhellion i roi athrawon i ddysgu Cymraeg wedyn i allu i fynd i ysgolion Gymraeg, ond ddim efo syniad pendant o ran sut mae hynny'n digwydd. Ie, dwi'n meddwl, gyntaf, o ran um, polisi yym iaith yy ysgol yng Ngwynedd mae o'n uchelgeisiol 'dan ni'n gosod targed ei hun t'mod fe- fel y targed yy ugian pum deg a ma' angen i ni fod yn ystyried strategaethe er mwyn sicrhau bo' ni'n gwireddu hynny so ma' angen gosod targede lleol i sicrhau bod yy addysg Gymraeg yn tyfu'n gyson ag ymyrryd drw ddarparu cymorth wedi dargedu ac o ran y gweithlu t'wod ma' angen sicrhau bod addysg gychwynnol i athrawon yng Nghymru yn cynnwys hyfforddiant Cymraeg gorfodol efo nod hir dymo- hir dymor yna bod pob athro yn gallu addysgu yy addysgu elfen drwy gyfrwng y Gymraeg yym cyflwyno cynllun ar gyfer y gweithlu addysg Gymraeg yym datblygu cyfleoedd sabothol newydd a darparu cymhellion i athrawon hyfforddi yy i i fod yn yy addysgu yy drwy gyfrwng Cymraeg. Um, Bysa chi, bysa chi'n cefnogi cymhellion hyd at... Mae yna, ma yn Lloegr, mae athrawon sy'n mynd i ddysgu pynciau STEM yn cael eu 30,000 i wneud hynny? Mae lot o arian yn rhoi, ydy, ydy hynny'n rhywbeth bysach chi'n gefnogi? Dwi'n meddwl, mae'n mae rhywbeth sydd wedi bodoli o'r blaen o ran arian yn mynd tuag at rheini sydd yn uh, addysgu ar gyfer y Gymraeg. Ti'n da ni'n gweld hefyd um, uh, er gostyngiad yna mewn prifysgolion o ran um, pobl sydd yn, uh, yn neud uh, Gymraeg fel pwnc hefyd. A dwi'n meddwl o ran yym yy petha' sydd yn barod wedi ca'l yym 'u roi mewn lle ma' gennon ni'r yym yy llywodraeth wedi sefydlu dysgu sy'n gyfrifol am gynnig hyfforddiant i yym addysgwyr ac arweinwyr ysgol a ma' ma' hwnna t'o' ma' dal yn ddyddie cynnar ond mi fydd ganddyn nw rôl allweddol i gefnogi ysgolion ac yym athrawon i'w sgilio staff o ran o ran y Gymraeg hefyd 'swn i'n meddwl yym t'mo' ma' 'na staff ar draws ysgo- yy t'od mewn ysgolion ar draws Cymru sy'n awyddus i fod yn datblygu sgilie Cymraeg felly ma'n allweddol bo' ni'n cefnogi nhw i wneud hynny dy- dy- dydi o'm myn' i ddigwydd dros nos a ma' rai' ni ga'l strategaeth yn 'i lle ag elle dydi hynny ddim yna ar hyn o bryd ac ma' hynna'n golygu gweithio efo awdurdoda' lleol i osod y targede yna bo' gennyn nhw gynllunie um, strategaeth y Gymraeg mewn addysg hefyd. A gael ddod i dôn ar hynny, o ran ar gychwyn y, y darn yma, ni'n sôn am, da ni wedi gweld lefelau siaradwyr Cymraeg yn gostwng o 2001. A be, di'r, be sydd wedi bod y gyson yn amser yna, ydy llafur mewn grym yn, uh, yn Mae Caerdydd. Ydy, ydy Llywodraeth Cymru wedi methu yn fy ma? Mae'n... Mae'r targed yn 2050. Felly, dyn ni ddim yn 2050 to. Mae spel i fynd. Mae'r ma Mae'r targed yna'n uchelgeisiol. Mae'n gywir i ddweud bod uh, mae'r Mae'r e- mae'n edrych fel bod yy natur ein cymdeithas ni wedi newid a falle bod yy Covid wedi wneud rhywbeth i effeithio ar hynny. Ac fall- a ch'mod beth beth 'dyn ni wedi bod yn neud yw defnyddio yym yr data o'r sensws i fesur yy defnydd yy yy wel y niferoedd o'r iaith Gymra'g on' byswn i'n gweud be' be' sy isie ni neud nawr yw yw troi ffocws at defnydd y Gymraeg. Yym, m- mae'n diddorol, nag yw e, mae'r ddadl yma, um, ife y niferoedd sy'n bwysig, neu'r defnydd a'r safon. A, um, chymod, o, o ran strategaeth, dyn ni eisiau, um, dyn ni yn ar hyn o bryd, a dyn ni eisiau parhau a cryfhau hyn, defnyddio fel, strate, fel datblygu strategaeth neu'r defnyddio open AI um, i helpu yym i yn y gweith- defnydd y Gymraeg yn y gweithle. Felly, ch'mo' pan m- ma' ni gyd, sh- fi'n siwr bo' ni gyd, fa- falle bod rai yn fan 'yn mor m- mae Gymraeg nw mor dda sdim isie fe, ond fi'n gwbod yn bersonol fi'n defnyddio yym yy yym y meddalwedd digidol i helpu gyda yym yy i wella'n safon Gymra'g a'i gwirio fe. Yym ac ma' hynny yn myn' i he- hybu yn sicir. Yym ma'r ffaith bo' ni isie datblygu yy yn niferoedd o wersi ar-lein ac y wyneb i wyneb i bobl i ddysgu'r Gymraeg yn bennaf oll rhieni achos y rhieni sy'n um, mynd gytre, mae'n rhoi bwyd i'w plant nhw, mae'r plant yn dod nôl o ysgolion Gymraeg ac dyn ni eisiau rhoi'r hyder iddyn nhw i, i ddechrau ceisio defnyddio geiriau Cymraeg. Camau bach yw e, Ydyn, hoffwn ni gweld yn fwy. Um, chymod, mae, mae mwy o prentisiaethau nawr uh, yn cael ei um, cyflwyno yn y Gymraeg, ydyn ni eisiau um, gwthio hynny. Ond jyst i'n mynd nôl at y pwynt mair, mae yn uh, syniad uchelgeisiol iawn. Chymod, dwi'n athrawes yn ysgol Gymraeg, dwi erioed wedi dysgu mewn ysgol Saesneg, felly dwi'n deall a gwerthfawrogi ysgolion uh, sy'n uh, gyfrwng Gymraeg Yym, mae'r peth mwya' pwysig yym gall unrhyw un wneud yw rhoi plentyn nhw mewn ysgol Gymraeg, ond sut 'dyn ni'n mynd i sicrhau bod y safon y Gymraeg yn dechre yn digon dda, achos yym y pwynt yna o pob athro yn darparu ryw elfen o wersi yn y Gymraeg, beth yn union mae hynny'n golygu? Ife jyst tasg... Ydyn ni yma wrth am wythnos? Dwi isie gweld Ydyn ni yn am wythnos neu mis? Mae mae mae mae wedi cael cyfle gweud gormod yn fy marn i. Gormod? Wel Robert, da ni yn dod, well, da ni yn dod i chdi mewn eiliad, ond o'n i am ofyn, y pwynt difyr o'n i'n meddwl ar AI yn fanna ar Gymraeg, oes angen, Does ddim, dwi ddim yn ymddangos fel mae yna bolisïau cadan o ran AI a'r Gymraeg. Da ni'n gwybod bod, da ni wedi cael trafodaethau am AI a'r Gymraeg yn golwg, a yn sicr dydy y defnydd, mae o'n, mae o'n ddefnyddiol i ryw raddau, ond dydy o ddim yn berffaith, a os ti'n meddwl o ran ansawdd o fewn ysgolion, oes angen ar frys rwan, hefyd da ni'n gweld faint mor gyflym mae dechnoleg yn datblygu, dôn, os mae rhaid, mae rhaid cael polisi ar AI ar y Gymraeg o fewn, tiwod, uh, chwe mis cynta y Senedd nesaf. Os, a, a dyma'r broblem am dechnoleg, mae technoleg wastad y bwyty tri cam ymlaen y gyfraith a, a gwleidyddiaeth, mae yn mae yn esblygu trw'r amser yym ond yn sicir mae eisie strategaeth ch'mod ni'n sôn am hefyd yym yy deddfau diogelu ar-lein ch'mod ma' hwnna'n rwbeth ma'r llywodreth yn edrych mewn i gyda ysgolion a mae'n mae'n diddorol iawn i weld bod Reform isie diddymu yy hynny a a lleihau ar y pwe- yy ar y pwerau i cadw blant yn saff ar-lein. Dwi ddim yn deall hynny o gwbl. Gai, gai ddod i Robert ar hynny hefyd, wrth gwrs, da ni wedi gweld uh, yn manifesto chi o ran cael gwared o targed o filiwn y siaradwyr erbyn 2050, hynny ar sail bod, wel, yn ymddangos bod Nigel Farage ddim yn fan o dargedau. Dyna di'r reswm nath gael ei roi. Um, a hefyd, da ni wedi gweld taflenni uniaith Saesneg yn Heredigion, dwi'n meddwl, lle, wrth gwrs, mae ma yna ganran sylweddol o siaradwyr Cymraeg, bron hanner o boblogaeth yna'n siarad, siarad Cymraeg. Da, da ni'n gallu... Ydy'r Gymraeg yn rhywbeth da ni'n gallu rhoi, rhoi reform gymryd gofal o'n ni, hefyd, a, dyn nhw'n ymddangos o mae o'n flaenoriaeth. Wrth, wrth gwrs, gofynnoch chi nawr just i, i, i Dawn, os ydy'r Llywodraeth uh, Plaid Llafur wedi, wedi methu. Wrth gwrs maen nhw wedi methu. Mae'r tystoliaeth yn dangos bod pob blwyddyn mae llai o pobl yn siarad Cymraeg. Maen nhw'n anobeithiol. A, a sut ydych chi'n newid hynny? Maen nhw'n mynd i ffindio allan mewn wythnos beth mae'r pobl Cymru yn meddwl am, am record nhw. Dyna. Ond, ond mae hwnna'n gwestiwn, ti'n da chi'n deud beth da chi'n mynd i wneud o ran cael gwared o'r targed, ond be dwi'n gofio rwan, o ran cefnogi'r Gymraeg, well, cario, cario ymlaen i gefnogi clybiau ffermio infanc. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn allweddol. Mae yna gymaint o ffermwyr sy'n siarad Cymraeg, ond tu hwnt i hynny, pan mae'n dod i addysg, be da chi am wneud i... A, na, i, na i roi esiampl fel da ni wedi sôn yma, be da chi am wneud i sicrhau bod yna weithwyr digon o athrawon yn medru siarad Cymraeg, sy'n medru um, dysgu uh, addysg um, drwy'r iaith? Wel, mae rhaid ni creu awyrgych around dysgu Cymraeg. Felly, mae'n ma, ma peth uh, bod pobl yn mwynhau dysgu si Cymraeg fel oedolion. Um, oherwydd, oedden ni am dysgu Cymraeg. Mae'n peth pwysig i fi, a, a dyna dyn ni'n mynd i... Os, os ydy pobl yn, yn, yn, yn mynd i, i, i, i trio uh, mynd i arbitrary targets, dyn ni ddim yn, yn, yn, yn sbrydoli nhw o gwbl. So mae, mae rhaid e-, edrych yn, yn, yn dyfrifol ar, ar sut mae'r Cymraeg wedi, wedi, wedi uh, cael ei, ei ddysgu yn yr ysgolion. Um, a, a rhaid datblygu cwricwlwm sy'n gwneud y gorau i pobl ifanc yn Cymru, dyna beth ni'n eisiau gwneud. Uh, a byddwn ni'n ymghori'n ieuang i penderfynu a dylid y ddysgwyr yn yr ysgolion. Dyna dim ond reform yw llais uh, bwysig yn, yn y dadl yma. Byddwn ni'n siarad i, i llawer o bobl, i, i gwneud y gwir. Tessa, oh sorry, Mair, sy'n siarad o'n... Mae'n wych rhaid bod chi wedi dysgu Cymraeg a mae angen mwy o gyfleoedd i ddysgwyr allu dysgu a defnyddio'u Cymraeg, ond sut ydych chi felly fel dysgwr Cymraeg yn teimlo bod arweinydd ych plaid chi wedi galw Cymru yn bobl estron am sh- am am siarad y Gymraeg? Sut dych chi'n teimlo am hynna? Cwestiwn i fi? Ie. O, sori, sori. Ie, ie, sori, sut ydych chi'n teimlo bod arweinydd eich plaid chi wedi galw pobl Cymru yn estron am siarad i iaith nhw? Dwi, dwi ddim... Galw'r galw uh, iaith yn estron. Dwi wedi galw'r iaith, tyd, na, wedi galw ni'n foreigners achos bod ni'n siarad Cymraeg. Oh, all right, okay. Wel, dwi'n credu bod pobl yn Plaid Cymru, Plaid Clafur a Gwyrdd yn, yn, yn breuddwydio am Nigel Farage. Dyna'r gwir. Ond amlwg, ydych chi'n rhoi digon o sylw fy fo, os ydych chi ddim efo yn fath o ddarn ar, ar y pwynt yna. Bod... Yeah. mae Nigel, fi'n meddwl mae Nigel Farage yn meddwl mae Cymraeg yn jog. A like, just i ddweud like, beth yw, beth yw like, polisiau ni yn y, am y Gymraeg, oherwydd fi'n gallu gweld yr amser yn mynd ymlaen, a falle mae Robert wedi siarad am bach yn hir nawr. Um, ond like nai... Fyddwn ni yn edrych i greu cymunedau cyfnewidiadwy yn y Gymraeg a sicrhau fod pawb gyda hawl i ddefnyddio'r Gymraeg, a fyddwn ni'n neud hyn trwy cefnogi a sicrhau fod pobl yn gallu dysgu yn y Gymraeg yn ysgolion, yn yn enwedig yn like y heartlands, yym a sicrhau fod cymunedau cynaliadwy ar gael, felly trwy yym cynllunio, trwy yym ardaloedd comin- community run yym fel oedden ni wedi siarad amdan yn gyn- yn gynne. Yym fyddwn ni hefyd yn sicrhau fod like pobl actually yn gallu aros yn y cymunedau Cymraeg oherwydd ni'n gweld bod pobl angen gadael oherwydd maen nhw'n methu fforddio tai. Um, so fyddwn ni'n gwneud rent freeze a capiau rent a sicrhau fod o fewn deg mlynedd fi'n adeiladu 60,000 o tai social housing oherwydd um, ar hyn o bryd mae pobl methu fforddio tai um, ac mae hyn yn meddwl mae pobl yn gadael. Mae yna dyb... um, Ond dys i'n dod i fewn... Wrth gorau yn y iaith Cymraeg yw creu swyddi a rhoi tai i pobl Cymraeg. Uh, yn wir, so like, oeddwn i jyst mynd i ddweud fyddwn ni'n edrych ar sicrhau fod swyddi ar gael yn y sector egni adnewyddol a sector natur, oherwydd ni'n gwybod fod ar hyn o bryd mae pobl ddim wedi cael eu sgiliau, ddim wedi cael eu treino er mwyn um, cymryd y swyddi yma ymlaen, sicrhau fod strwythur a gefnogaeth i'r sector amaethyddiaeth yn y celfyddydau, um, a sicrhau fod y sector gyhoeddus actually yn cefnogi staff nhw ac edrych ar ôl staff. So mae pobl eisiau gweithio, gweithio yn dysgu Gymraeg um, ac gweithio mewn cymunedau uh, Cymraeg. Diolch, tasa, da chi rhestru pob dim yn fanna. A jyst i gloi ar hwn ar ddadl, um, jyst i fod yn deg yn fyma, hefyd, wrth gwrs, dwi wedi rhoi yr honiad na o taflenni uniaith Saesneg i Roberts, ond o gyda ni, swy, uh, o gyda ni um, Joe Stevens fel um, uh, ysgrifennydd Gwladol Cymru yn printio tio, taflenni uniaith Saesneg yn Nghaerdydd. Um, Dwn, oedd ymateb hi fel, wel, mae pawb yn deall Saesneg mwyn o lai a bod yna gymaint o ieithoedd eraill yn cael ei defnyddio yn yr ardal yma yng Nghaerdydd, ond i gael ysgrifennydd gwladol Cymru yn gwrthod defnyddio un o ieithoedd cenedlaethol y wlad, dydy hynny ddim yn look da na di. Y gwir amdani yw, Yy ma' raid i fi siarad yn bersonol fan hyn. Yr iaith Gymra'g dwi'n defnyddio yn y tŷ, yr iaith Gymra'g sy'n yy falle bod yn geirfa i ddim yn yym mor yy we- yy ymestynnol a we- mae yn y Sysneg yym ond dyna'r iaith cynta' i fi.

yn gyntaf ar ar bob daflen, ar bob poster, ar bopeth sy'n ca'l 'i gyhoeddi. Ond dyna'n barn bersonol ac efallai bod hi wedi cymryd y barn yna oherwydd yym y y yr yy 'i chefndir hi a ac on' on' mae'n bwysig bo' ni ddim yn t- yy neud i bobol sydd yn ddi- yy ddi-Gymru Gymra'g sy ddim yn siarad Cymra'g yn timlo yy falle bod nw'n timlo bach yn yy nid yn estron ond falle bo' nw'n teimlo'n anghyffyrddus ac falle dyna i- i- i'r reswm i ond yy yy gallai ond siarad amdani hunan y Gymra'g yw'r iaith cyntaf ar 'yn aelwyd i a dyna'r iaith sy'n bwysig i mi. A dwi me'wl o ran... Iawn. ...ffodus nath 'i neud i Gymry Cymraeg deimlo'n estron do? Ie, o- yn- ond nid Joe Stevens sydd ar yr y ballot ife? Yym a a f- fi'n fi'n synnu braidd bod pobl isie trafod San Steffan, pobl San Steffan, yn ystod etholiad Senedd Cymru. Na dylsen ni gyd canolbwyntio ar bobl sy'n eisiau cynrychioli Cymru ac nid San Steffan. Mae, mae'r obsesiwn uh, gyda San Steffan yn, yn, yn syni fi braidd. Chi jyst yn wedi gwneud yr un peth. A fi'n esbonio. Fi'n fi ymateb i'r i cwestiwn Rhys. Iawn. Oce, okay, wel, dwi'n siŵr mae if you like it or not, mae gwleidyddiaeth Prydeinig yn dod i fewn i hwn hefyd, a fel mae gwleidyddiaeth rhyngwladol, felly Um, mae'n ddiddorol, dwi, uh, y sail y sgwrs yna. Allan deud lot am ein cyfryngau ni hefyd, a uh, faint mor ddibynnol ydy lot o bobl ar gyfryngau sy'n dod o Brydain. Ond, gwych, diolch bawb. Um, o hynna yn ddadl bach da, na fi mwynhau, ond nawn ni fynd nôl, um, nawn ni fynd fewn i dasganiadau ola, um, na i fynd um, yn lythrenol uh, drwy, so, um, o ran yr uh, pleidiau gyntaf, so, Ceidwadwyr Cymreig, Tom, mae gennych chi 30 eiliad i setio allan dy, um, eich cynlluniau chi dros y iaith Gymraeg diwylliant a'r cyflwyddydau. Go! Wel, mae'n glir bod angen rhyw fath o newid mewn hyn. Dyn ni wedi gweld uh, y nifer o bobl sydd, uh, sydd yn gallu siarad Cymraeg yn, uh, yn mynd lawr, mae hwn yn rhywbeth drist iawn. A dyw'r ateb ddim y Democratic Rydfrydol neu Plaid Cymru, oherwydd maen nhw wedi bod yn gweithio gyda Plaid Lafur dros y 27 mlynedd diwethaf, a dyw'r atebion dim gyda reform oherwydd maen nhw'n cael gwared o targed cyrraedd miliwn o siaradwyr. Yr unig blaid gyda cynllun i tyfu'r nifer o siaradwyr Cymraeg yw'r cyfrifwyr Cymreig yn yr etholiad hyn, yn gobeithio bydd pobl yn pleidleisio... Diolch Tom, 30 eiliad di dod i ben. Dawn, chi sy'n nesaf. Yy ma'r ffaith bod pobol Cymru wedi ymddiried yn y Blaid Lafur cyhyd yn destament i'r ffaith bo' ni yn gallu dod trwy stormydd, Brexit, Covid, costau byw. Nawr ma' ganddo ni mwy o arian nag erioed i ala ar yr iaith Gymra'g ac ar y celfyddyde a nawr gellwn ni weithredu trwy ein gwerthoedd i fuddsoddi yn y celfyddyde ond hefyd i fod yn gefn i'r pobol sy'n diodde' coste byw a chreu cyfleoedd i bawb. Diolch, Dawn. Um, wedyn i Tessa. Byddwn ni yn fuddugwyddion yn cefnogi cymunedau Cymraeg trwy sicrhau bod ni'n gwneud Land Reform Act, Culture Act a creu Cabinet Secretary ar gyfer y celfyddydau, celf a chwaraeon. Byddwn ni'n cynnyddu defnydd y Gymraeg a gryfhau ein cymunedau Cymraeg trwy sicrhau fod tai ar gael yn y cymunedau cefn gwlad ac yn y dref a sicrhau fod swyddi quality dda ar gael felly bod pobl actually gallu aros yma yng Nghymru. Diolch Tessa a Mair. E, Mae'r arolygon barn yn profi bod yr etholiad yma yn ddewis clir i bobl Cymru, unau Plaid Cymru neu Reform UK fydd y blaid fwyaf. Bydd Cymru unau'n cael ei arwain gan blaid fydd yn blin oreithi, gwerthfarogi a chynyddu cyllideb diwylliant a'r celfyddydau pob blwyddyn ac yn cryfhau'r Gymraeg o dan Plaid Cymru neu Reform Plaid fydd yn gorfodi ei eideoleg eithafol ar ein amgueddfeydd ac yn chwerthin ar ben yn iaith ni. Dyna pam dylai pobl Cymru ddewis gobaith, uchelgais ac arweinyddiaeth newydd efo Plaid Cymru. Diolch, diolch Mair. Um, ac yn ola, Roberts. Mae Reform yn credu mewn cydraddoldeb, equality, llawn rhwng Cymraeg a Saesneg. Mae ddou o ran o fywyd modern Cymru a mae ddou yn haeddu parch cyfartal. Rydym yn weld mwy o bobl yn dysgu yn defnyddio Cymraeg fel rhan o fywyd pob dydd yng Nghymru, wrth sicrhau bod pawb yn rhydd i fyw, gweithio a derbyn gwasnaethau cyhoeddus yn yr iaith y maent yn teimlo'n fwyaf cyfforddus ynddi. Dyna yn y manifesto ni. Mae Cymru yn eisiau newid. Mae Cymru yn diolch, eisiau... Robert. Oh. Iawn, diolch bawb am ymuno a gobeithio bod y ddadl yna wedi bod yn ddefnyddiol i bawb adra. Um, ia, pob lwc i bawb wythnos i fynd a wedyn illa gawch chi seibiant dros y penwythnos a wedyn os da chi gael eich ethol, wel, offa chi'n ôl i'r Senedd syth ar ôl hynny. Ond diolch bawb!